Sain ddisgrifiad artist Mundey, 11. Katie Elledge ydw i, cynhyrchydd ymgysylltu ar gyfer artist Mundey, 11. Dyma ddisgrifiad sain o'r gwaith celf sy'n cael sylw yn arddangosfa Antonio Pauca, sy'n cael eu cyflwyno yn oriel Mostyn rhwng mis Hydref 2025 a mis Chwefror 2026. Artist a anwyd ym Mheriw yw Antonio Pauca, ac mae ei waith yn dod â chyrff tiroedd y cof a dafodau ynghyd. Mae'n ddyn bach o gorfforaeth, yn gryf ac yn agos at ei le. Mae ôl meddwl mawr ar ei wyneb. Mae ganddo wallt hir tywyll a thonnog sy'n syrthio i lawr ei gefn. Mae ei waith yn seiliedig ar gosmoleg yr Andes, lle deallir bod y ddaear yn fyw, yn ymatebol ac yn rhyng gysylltiedig â llesiant pobl. Wrth i ni fynd i mewn i'r arddangos, rydym yn atriwm chwyth tair oriel cysylltiedig. Mae amgylchedd yr oriel yn dawel ac yn eang. Mae'r goleuadau yn yr oriel yn gyson ac yn ysgafn, heb wrthgyferbyniadau llym. Mae digon o bellter rhwng y darnau, gan roi lle i orffwys, myfyrio a chylchdroi. Mae deunyddiau fel gwlân alpaca, clai, pridd, rhaff, siarcol a fideo yn creu awyrgylch diriaethol a chadarn.

Cwyno, coeden dal a thrysgl arian, gyda thriciau tywyll gyda changennau main sydd i'w gweld yn ucheldiroedd yr Andes. Mae'r tir yn y pellter wedi ei guddio gan niwl ysgafn, ond mae'r olygfa'n llachar. Mae boncyffion yr coeden ychydig yn gam, nid yn syth. Mae rhisgl yn arw ac wedi cracio, yn welw mewn mannau ac yn dywyllach mewn mannau eraill. Mae canghannau'n ymestyn tuag allan i gyfeiriadau afreolaidd, rhai'n denau ac yn fregus ei golwg, eraill yn fwy trwchus a chadarn. gan groesi dros ei gilydd fel edau wedi eu gwehyddu'n llac. Mae cwcwn gwyn maint corff yn hongian yng nghanol yr olygfa. Y tu mewn i'r cwcwn mae Antonio yn hongian ben i weired ac yn tynnu ar y edafedd i'w ddatod yn bwyllog. Mae'n gwneud hyn yn araf ac yn gwyro o'r chwith i'r dde wrth i hyn ddigwydd. Mae'r coed a glaswellt a'r niwl yn symud yn ysgafn hefyd. Wrth i'r cocŵn barhau i gael ei ddatod, mae gwallt Antonio, ei wyneb ac wedyn ei gorff yn cael eu datgelu. Mae'r edafedd gwyn mewn bentwr ar y glaswellt isod. Unwaith y bydd Antonio yn rhydd o'r cocŵn, mae'n rhyddhau ei draed ac yn dringo'r coeden, mae'r perfformiad wedyn yn gorffen. IAPA 2021. Cerflun tecstiliau mawr ar y wal yw IAPA, wedi ei wneud o lan alpaca tri lliw, du, brown a gwyn. Mae'r cerflun tua 4 metr o uchder, tua'r un faint â bws un llawr. Ar y brig ceir tair ffurf ar wahân fel cymelau, y cyntaf yn ddu brown yn y canol a'r trydydd yn wyn. O bob cwmwl mae wyth edefyn o lân alpaca troellog yn cael eu tynnu gyda tensiwn i un pwynt yng nghanol y wal. Mae'r 24 adefyn wedi eu gweu gyda'i gilydd gan ddwylo Antonio i un darn patrymog du brown a gwyn o lan alpaca, tua deg centimedr mewn diamedr. Mae'n defnyddio clemmau a dulliau traddodiadol yr Andes i greu siapiau diamwnt ailadroddus. Mae'r darn hwn yn hongian ychydig oddi wrth y wal tua lled llaw. Yn llai na metr o'r llawr, tua uchder y frest, mae hud y patrymog sengl gwlân alpaca yn gwahanu'n ôl i 24 edefyn unigol o wlân alpaca. Mae'r edau'n ymestyn allan o'r wal ac yn cael eu pinio'n dynn i'r llawr, mewn siâp hanner cylch. Ar y llawr, mae pob edefyn o lan alpaca lliw yn parhau i ledaenu'n organig mewn cromliniau a throeadau cyn gorffen ar ffurf pêl. Wedi ei enwi ar ôl dwy mellt a thrannau yr Andes, mae gan y iapa ymdeimlad o egni mewn daliant. Er ei fod yn gorfforol llonydd, mae'n awgrymu dirgreniad o rythm gan adleisio symudiadau dyfodol o stormydd pell. Piroueta en la Tierra de Llandudno, 2025. Mae hwn yn perfformiad safle benodol ac yn ddarn o waith wedi ei leoli. Wrth i chi ddod i mewn ar ochr chwith y fynedfa, mae dwy deil sen betryal o glai lleol wedi eich sychu ac wedi cracio ar y llawr. O flaen hynny ar y wal yr oriel mae dau bâr o olion traed ochr wrth ochr gyda bysedd a traed yn pwyntio tuag allan ar uchder yr ysgwyddau. Cafodd yr olion traed brown pryglyn hyn eu greu pan orchuddiodd Pauca ei draed yn y clai lleol a sefyll ar ei ddwylo yn erbyn y wal. Wrth i'r corff droi, symudodd y pwysau drwy'r breichiau a'r ysgwyddau, gyda'r traed yn pwyso am ychydig ar yr wyneb. I'r dde o'r darn hwn mae fideo o Antonio yn teithio ar hyd ymylon y clogwyni ar y gogarth yn Llandudno. Mae'r ffilm wedyn yn torri i'w ddangos yn cerdded i mewn i'r oriel, yn camu'n gadarn ar y betreualau clai ffres ar y llawr, yn symud ei gorff i fyny i sefyll ar ei ddwylo, yn plannu ei draed ar y wal, yn gwneud ei ffordd i lawr yn bwyllog ac yna'n cerdded i ffwrdd allan o'r ffrâm. Mae gweadau cynnil i'r clai ar y wal, mannau cywasgedig, steiniau a chefnennau ysgafn, sy'n awgrymu pwysau traed yn erbyn y wal. Mae disgyrchiant wedi effeithio ar y deunydd. Mewn mannau mae marciau am i lawr i'w gweld lle mae'r clai wedi symud yn araf ar ôl cael ei osod. Mae lliw yn amrywio ar draws y marciau, gyda thonnau tywyllach, cyfoethocach mewn mannau mwy dwys a thonnau mwy gwalw lle mae'r clai wedi sychu'n fwy tenau. Mae'r wal cyfagos yn lân ac nid oes marc arni, gan bwysleisio pa mor glir ac ar wahân yw'r argraffiadau. Fuertes en Frigioa, 2008. Mae'r fideo hwn wedi ei recordio o safbwynt aderyn. Ar lawr llwyd mae Palka yn gorwedd ar ei stumog yng nghanol yr ffrâm. Mae ei freichiau a'i draed yn ymestyn tuag allan, gan ddal Sharko rhwng bysedd ei draed ac yn ei ddwylo. Mae ei ddwylo wedi ymlacio yn hytrach nag ar ffurf dwrn. Wrth iddo ddechrau cylchdröyn araf, mae siarcol yn trosglwyddo o'i ddwylo i'r arwyneb cyfagos. I ddechrau, mae'r marciau'n wan ac yn fylchog. Dros amser, wrth i'r un llwybr gael ei amlinellu dro ar ôl tro, mae'r siarcol yn tywyllu ac yn tewychu. Mae amlinell cylchol yn ffurfio'n raddol, mae'r cylch yn anwastad. Mae rhai adrannau'n ehangach, lle mae'r cyswllt wedi bod yn fwy cadarn. Mae eraill yn ysgafnach, lle mae'r cyfforthiad wedi bod yn ysgafnach neu'n fwy sydyn. Mae cyflymder y cylchdröy yn gyson drwy gydol y broses. Nid oes newidiadau disymwth. Mae'r corff a'r lliniad yn ddatblygu gyda'i gilydd, gyda'r cylch yn dod i'r amlwg fel cofnod o gyrhaeddiad, ailadrodd a hyd. Mae heanau i'r cylch ac mae'n cynnwys marciau sy'n gorgyffwrdd. Mewn rhai mannau mae llinellau'n cyd-gyfeirio ac yn tewychu. Mewn achosion eraill mae cyffyrddiadau'n unigol yn gwahanu ac yn aros yn weladwy. Mae ymyl y cylch yn crynu ychydig, wedi ei siapio gan amrywiad dynol yn hytrach na manwl gywirdeb mecanyddol. Mae tu mewn y cylch yn cymharol wag, gan dynnu sylw at y ffin ei hun. Mae amser yn cael ei ddal o fewn y gwaith amlinellu, gan bwysleisio broses dros ganlyniad.